Wel, helo bawb a chroeso i'n digwyddiad Mawrth Meddwl ni yma ar gyfer Meddwl.org. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Fel ydych chi'n gwybod, yn y gyfres yma, da ni'n sgwrsio efo unigolion o bob cwr o Gymru sydd yn rhannu profiadau nhw ac yn rhannu cyngor nhw hefyd am sut allwn ni fynd ati i hybu'n iechyd meddwl a lles. A heddiw, dwi'n rili really falch uh, bod gen i gwmni y Bran Beifi. Croeso mawr iawn i ti. O, diolch yn fawr iawn am cael fi. Dim problem o gwbl a diolch am, am gytuno i gyfrannu i'r gyfres yma. Felly, Bran, i ddechrau, ti'n gweithio efo Ramblers Cymru. Neu di sôn wrthyn ni chydig bach am beth ydych chi'n neud a beth ti'n neud o ddydd i ddydd hefyd, Bran? Ie, um, so na i ddechrau efo beth dwi'n neud o ddydd i ddydd. Uh, fi di'r rheolwr cyfathrebu, so dwi'n edrych ar ôl y sianel i cyfathrebu i gyd, um, trio hybu uh, cerdded a anaml, da ni'n edrych ar, um, so, yn, yn ystod y tymhor, tymhorau gwahanol, da ni'n edrych i hybu cerdded trwy, trwy ledled Prydain lle, ond dwi'n dueddol o ffocysu ar Cymru a trio neu'n siŵr bod y llais Cymru yn cael allan yna a cael ei weld. Um, a just really, um, ie, da ni'n rhedeg cwrsio hyfforddiant am, am cerdded, so os mae pobl eisiau dysgu sut i ddallan map neu rhywbeth fel yna, so mae yna lot o bethau da ni'n ni hybu a hefyd y, cer, y, y grwpiau cerdded a pethau fel yna, a grwpiau sydd yn edrych cadaw, cadw a chynnal, uh, llongeg, uh, llwy, llwy, llwybrau cerdded hefyd. So mae gennym ni lot o um, aelodau a gwirfoddolwyr ledled Cymru a hynna sy'n gyrru beth da ni'n neud yng, ynghyd â'r prosiectau da ni'n rhedeg hefyd. So fi sy'n edrych ar ôl ia, marchnata a cyfathrebu. A wedyn, um, ia, be mae Ramblers yn neud? Ia, mae Ramblers yn neud lot mwy na be mae pobl yma Ramblers yn neud, dwi'n meddwl. Um, dwi'n meddwl da ni'n neud. Yn aml, da ni'n cael ei gwybod am y grwpiau cerdded a mae yna mae yna lot o grwpiau cerdded, um, ond da ni'n gwneud lot o gwaith ar hyn o bryd. Mae gennym ni prosiect llwybrau i lesiant, so da ni'n mynd i fod yn gweithio efo 18 cymuned ledled Cymru i gwella natur a mynediad mewn yn y cymunedau yna. So, da ni yn yr cyfnod gynnar o edrych ar hynna ar hyn o bryd. Mae gen i swyddogion rwan ar, ar lawr gwlad yn gweithio efo'r cymunedau. Um, a wedyn, da ni'n gwneud lot o gwaith polisi hefyd, yn ceisio wneud yn siŵr bod y Llywodraeth yn ariannu, um, ie, ariannu uh, pethau llwybrau mynediad ar gyfer yr, yr, yr awyr agorad. Um, a hefyd weithiau da ni'n gwneud pethau ynglyn â, to, os oes na corff mawr um, eisiau cael um, mynediad yn rhywle, da ni weithiau yn, yn, yn mynd lawr broses cyfreithiol i amddiffyn hawliau cerddwyr a hawliau mynediad hefyd. So, ie, yeah, mae'n ystod eang iawn o bethau, mae hwnna'n rhyw flas bach ohonyn nhw. Da ni wedi gwneud pethau fel helpu um, yn, yn amlwg, mae pawb yn gwybod am y llwybr arfordir, ond nath Ramblers gwthio'n galad i cael y llwybr yna, so da ni'n gwneud pethau fel yna hefyd, os oes yna rhywbeth da ni'n credu yn efo. A hefyd, da ni newydd um, gorffen marcio llwybr um, Taith Cambria, sy'n rhedeg bron i 300 milltir o Caerdydd i Castell Conwy. Waw, dipyn o dasg. Wel, waw, diolch yn fawr iawn i ti Bran am rannu hynna. Mae'n swydd bwysig a diolch am beth ti'n neud a diolch am beth da chi'n neud i, i hybu cerdded ac awyr agored yma yng Nghymru. A, a dyna pam ti yma heddiw Bran i sgwrsio efo ni am fuddion cerdded um, fel deillu hybu iechyd meddwl a lles. Felly, gad i ni ddechrau wrth sôn am hynny felly. Um, Be ydy'r buddion mae rhywun yn cael o gerdded? Achos da ni'n meddwl falle am y buddion iechyd corfforol da ni'n cael o gerdded, uh, neud yn camed, dwi'n un o'r bobl yma sy'n defnyddio un o'r smart watches yma, ie. Da ni yn y clwb. Um, i, i, i fesur faint o gamau da ni'n neud uh, bob dydd. Ond so wnaethon ni am y buddion o ran iechyd meddwl a lles a sut allwn ni elwa fod yn cerdded mwy o bosib? Ie yeah, yn amlwg fel ti'n deud mae'r uh, buddion corfforol yn i, i weld yna ond dwi'n meddwl uh, y peth pwysig ydy cerdded mewn natur ydy'r peth rili really, sydd yn, yn dod â budd um, o rhan iechyd meddwl a mae'r ma, ma llwybrau yn, yn amlwg yng Nghymru, mae yna lot o natur o'n gwmpas ni a mae yna lot o, so hyd yn oed dwi'n byw yng nghanol Gaerdydd, mae yna ddigon o parciau, a diolch yn bell i fi fynd i fynd i cefn gwlad a, a fynd i cerdded mewn llefydd um, llai poblogedig. Ond Ie, yeah, dwi'n meddwl mae, mae cerdded o rhan iechyd meddwl, be mae'n neud, pan ti yn natur, mae'n gadael i'r bren i, i troi ffwrdd, a da ni gyd yn byw rwan bywydau prysur, prysur iawn, da ni yna o flaen y sgrin ffôn, o flaen y sgrin cyfrifiadur, a mae'n gallu teimlo'n ddi, ddi stop, really. So i fi, mae'n, yn, yn bersonol, mae, mae cerdded yn rhywbeth lle ti'n gallu camu i ffwrdd hwnna. Wrth gwrs, os gen ti cyfrif Instagram neu rhywbeth fel yna, ti eisiau rhoi llun i rhannu, mae'n rhywbeth eitha neis am hynna hefyd a gobeithio bod hynna'n ysgogi pobl eraill i fynd allan i cerdded hefyd. Ond um, ie, yeah, mae ma, ma, ma cerdded ochr yn ochr yn aml, um, beth ni'n neud rhywbeth efo amser i newid Cymru yn gynharach yn y flwyddyn, yn edrych ar buddion cerdded ochr i ochr yn ochr, cos beth da ni'n ffeindio ydy pan mae pobl yn siarad am problemau, bethau fel yna, weithiau mae gwynab i gwynab yn eitha anodd i pobl, ond pan mae pobl yn cerdded ochr yn ochr, mae'n creu dynamic gwahanol a mae pobl yn teimlo'n fwy cyfforddus i siarad. Felly, os, os ydych chi'n gwybod am ffrind neu os ydych chi'n mynd trwy cyfnod anodd, weithiau mae jyst mynd am dro ochr yn ochr efo ffrind a bod mewn natur a bod yn sort of, just cymryd o'i gyd i fewn yn, yn, yn gallu helpu yn fawr i bobl am bendant. Dwi wedi dwi profi hynna'n hun trwy, trwy cerdded gyda ffrindiau a siarad am am so, problemau iechyd meddwl dwi wedi cael, neu so, da ni'n gyd yn mynd trwy cyfnodau anodd yn ein bywyd lle da ni'n teimlo bach yn isel a mae pethau yn anodd. A mae, ia, i fi, mae cerdded therapi mynydd dwi wedi bod yn galw ers blynyddoedd, pan dwi'n mynd i'r mynyddoedd, a dyna di'r esgus dwi'n dwi roed i'r teulu am, am diflannu y bryniau. Ond mae o'n wir, dwi'n, os oes genna fi unrhyw problem yn y, yn y mywyd, un o'r pethau gyntaf dwi'n neud ydy mynd am dro i rwla ddistaw, mm. unai gyda ffrind neu aelod o'r teulu neu weithiau ben fy hun. A jyst cael yr amser na i trwy ffwrdd a i adlewyrchu ar beth da ni'n mynd trwy trwyddo fo dydd i ddydd. Cos, so, mae, mae bywyd yn reit, ie, yeah, efo Covid a bob dim hefyd, mae wedi jyst neud o chydig bach mwy ddi, ddi stop mewn ffordd, a dwi'n meddwl mae, mae rhaid i ni cymryd yr amser yna i ni'n hunan, a, ia, a dwi'n dod yn ôl, dwi'n teimlo lot gwell yn, yn syth. Mae ma, ma, ma, ma, ma fwy o bobl sy'n cerdded yn siarad am hynna, boed o'n mynd am dro yn y bryniau ar lan y môr neu mewn parc neu beth bynnag sy'n agos i chi. Fantastic, mae hwnna'n mor ddifur beth ti'n dweud am cerdded ochr yn ochr, achos o'n i'n mynd i ofyn i ti, achos mae yna wahaniaeth rhwng mynd i gerdded ar ben dy hun, achos dwi'n dwi meddwl am yr ymadrodd, dwi'n defnyddio'n aml yn deud wrth y gŵr neu wrth y ferch, reit, mae mam yn mynd am dro a ni glirio i ffen, uh, yeah. a mae hwnna rhywbeth dwi wastad wedi deud, heb feddwl am be mae o'n ei lygu ddeud y gwir, ond mae o yn ffordd i ti'n enwedig os wyt ti fel fi a fel ti o bosib yy o flaen sgrin drwy'r amser a mae o mor intense bod o flaen sgrin a dydi o ddim yn dda i ni nadi fod o flaen sgrin gymaint a ma' mynd allan weithie so mae ti feddwl reit i ddringo mynydd yym alli di jyst mynd am dro bach i wylod y ffordd hyd yn oed a mae o wir dwi byth yn dyfaru mynd am dro dwi'n dyfaru peidio mynd am dro os ti'n gwbo be' dwi feddwl so ma' ma' hwnna'n yym ma'n ddiddorol be' o' ti'n deud am gerdded efo bobol eryll hefyd achos yym o'n i'n mynd i holi, oes a wahaniaeth rhwng cerdded efo rhywun arall neu cerdded ben dy hun? Achos pan dwi eisiau clirio mhen, dwi'n dueddol o fynd i gerdded ar ben fy hun. Uh, Wel, dwi'n meddwl, da ni gyd o wahanol hefyd, a da ni, da ni mynd trwy, dwi'n meddwl, dwi'n mynd trwy cyfnodau lle dwi eisiau jyst bod chydig bach mwy ar ben fy hun a weithiau lle dwi really yn hoffi cael cwmni pobl. Ond, um, yeah, so dwi'n meddwl, mae ma rhaid ti'n gwneud beth sy'n siwtio ti, a does na ddim fatha one size fits all fel maen nhw'n dweud mm. o, o, o ffordd o wneud o, mae o just be, sy, be ti'n ffeindio sy'n gweithio i ti. So, yeah, mae lot o bobl, to, pan, oedd, pan oedd y merch yn fach, o'n i'n mynd â hi mewn sling yn y bora am dro, just fi a hi, a oedd, oedd hwnna'n gret, a oedd o'n rhoi ysbaid i'r partner i. A dwi'n meddwl, to, just bod yn y parc a just cerdded ar, ar, ar ben fy hun adeg yna oedd o'n iawn oedd hi, oedd o fi, oedd o'n i'n teimlo'n saff, oedd o'n i'n mewn lle braf a just clywed yr mm. adar a'r, ar natur a, a gweld y llun a pethau. Oedd hwnna'n rili, really, rili really rhywbeth hyfryd i wneud. Ond ie, yeah, weithiau, da ni angen siarad, angen prosesu, cos fel proses adlewyrchu, dwi wedi, dwi wedi ffeindio, so, weithiau ti'n gallu adlewyrchu, ond weithiau os mae rhywun arall jyst yn gofyn un neu ddau cwestiwn, a hefyd jyst teimlo'n hyderus, ddim pawb sy'n teimlo'n hyderus yn cerdded yn yr awyr agorad a mm. yn, yn syth. So mae, dwi, wedi, dwi wedi bod yn cerdded yn yr awyr agorad ers bod fi'n blentyn bach, so mae'n rhywbeth sy'n naturiol i fi, ond mae rhai pobl efallai ychydig bach fwy pryderus, so falle mae cerdded gyda grŵp o bobl um, neu cerdded gyda ffrind yn ffordd dda wneud hwnna. Da ni'n ffeindio mae lot o aelodau Ramblers yn aelodau ia maen nhw'n hoffi cerdded ond am cwmpeini maen nhw'n hoffi a maen nhw'n hoffi ymuno â'r Ramblers cos maen nhw'n gallu mynd ar ar taith gerdded efo pobl eraill a neu ffrindiau neu barod falle mae gennym nhw ffrindiau yn y grwpio yna so mae hwnna'n rhywbeth sy'n gweithio iddyn nhw mm. o'r heidrwydd lle dwi'n dwi'n wahanol dwi'n eitha hoffi bod jyst efo un ffrind neu eitha dau ond dim mwy na hynna fel arfer a dwi'n mynd dueddol o siarad lot iddyn nhw pan dwi'n mynd ar taith gerdded fel ti'n deud cos dwi'n gadael i'r Bren, nice to gael chi ffwrdd, ond wedyn ar ôl y saith gyrraedd, adlywyrchu a rhannu'r moment yna, mae'n awbeth eitha neis am hynna. Mm. Ond ie, yeah, a wedyn weithiau mae genna fi lot i ddweud neu lot i dwi eisiau rhannu yn rhywbeth o'n dda, jyst cael allan yna a cerdded ochr yn ochr yn help mawr i wneud hynny. Mm. Mae mor ddifur. A ti sôn fanna am wedi efo dy blentyn bach mewn sling a ti sôn am bobl hir ac yn y blaen. Mae cerdded yn rhywbeth um, sydd yn weddol, ti'n bod, rhwydd ar y cyfan i'r mwyafrif ohonon ni, dydy, neu bod allan yn yr awyr agored, yn dydy? A ti'n meddwl, ti'n meddwl bod angen i ni wneud fwy amser i fynd allan i gerdded, i grwydro, ac i beidio falle meddwl bod rhaid i ni ddringo mynydd neu bod rhaid iddo fod yn rhywbeth trwy dydd. Mae, ti'n meddwl, sy'n rhaid bod yn waith caled nag oes cerdded? Na, dwi wedi dweud hynny yn y gorffennol, mae, mae pawb efo fatha Everest ei hunan, so fatha, to, di, fatha, dwi'n dwi caru mynd fyny mynyddoedd eitha mawr, dwi'n cerdded yn y Pyrenees, to, a, a pethau mae pobl yn edrych ar y llunau, mae'n dweud, waw, to, nes di ar dros, draws rhyw gleisi yna, beth fel yma, wath reit berig, ond to, di, mae hwnna'n, to, mae ma mam jyst yn mynd am dro rownd, rownd uh, y pentra yn, yn Bethesda, to, jyst am dro bach, a mae hwnna'n ddigon i hi, so da ni gyd yn hollol wahanol, a mae rhaid i ni jyst siwtio gweld beth sy'n siwtio ni, a dwi'n meddwl, mae o hefyd, fel dwi'n dweud, am hyder, so falle ti, os ti isio cerdded ond ti'n gwybod beth i wneud, falle ti'n mynd ar taith cerdded efo grŵp, mae yna arweinydd y grŵp sydd yn, sydd yn gyfrifol am sort of, gwybod lle ti'n mynd, so ti'n ti gallu ymlacio rhywsut, lle os ti'n mynd ar ben dy hun, dwi'n mynd, dwi'n mynd ar map, dwi'n mynd ar cwmpo, ma, ma, ond mae hynna'n sgiliau dwi wedi datblygu dros amser, dwi'n dwi wedi gallu gwneud hynna beth o'r dechrau. So mae mae'r dechrau, dechrau sgiliau yna wedyn dwi'n teimlo bach mwy hyderus. A weithiau, dwi, to, da ni gyd, yn, gennym ni lle lle da ni'n mynd yn reit aml i gerdded hefyd. So da ni'n gwybod y llwybr yna. To, fatha, yna ddigon o llefydd lle dwi'n yn Bethesda lle ges i nhw i fyny. Dwi, dwi'n gwybod lle mae'r llwybrau, dwi'n angen y map i fynd. Dwi'n gwybod yn union lle dwi'n mynd a dwi'n gwybod a mae hwnna'n hwnna'n reit neis os dwi'n eisiau gorau meddwl am lle dwi'n cerad a dwi jyst gallu ymlacio a jyst mwynhau'r daith os licio di. A ti'n gwybod yn ystod y pandemig yma wan, da ni wedi gweld mwy a mwy o bobl yn mynd allan i grwydro ac i gerdded ac i ddarganfod lle, llefydd newydd ar garreg y drws. Dwi'n gwybod bod fi wedi gwneud hyn, er bod ni'n deulu sy'n mynd allan i gerdded eitha lot am yng ngŵr i'n rhan o'r tîm achub mynydd lleol ac yn y blaen ma' fel ti wrth 'i bodd o ben mynydd yym a ie ma' jyst y cysur yna oedd mynd am dro yn rhoi gin yn ystod y pandemic ynde ac yn help i ni ddygymod efo popeth arall oedd yn digwydd yn 'yn bywyde bob dydd ni a ma' hwnna'n rwbeth ma' siŵr fydd yn aros efo lot o bobol yndydi? Ie dwi rili yn gobeithio 'dan ni wedi gweld lot o bobol yy yn mynd allan a ma' hwnna'n to, yn amlwg yn peth gret. Dwi'n meddwl mae yna hefyd i lot, lot o bobl, da ni, be da ni wedi darganfod ydy bod lot o bobl ddim yn gwybod lle i fynd i gerdded hefyd, neu bod yna problemau efo'r rhwydwaith cerdded. So un o'r pethau da ni'n mynd i siarad, bod yn siarad efo'r llywodraeth ydy mae angen well buddsoddiad yn y llwybrau cerdded, cos mae lot o llwybrau mae yna gortyfiant neu mae llwybrau wedi cau neu, neu mae'r giatiau wedi torri a mae, mae hwnna yn, wedi bod yn rhywbeth da ni wedi bod yn cael nôl gan, gan lot o cerddwyr um, o rhan gwybodaeth. Lle. A wedyn, ond ie, dwi'n meddwl be nath, be nath Covid wneud i ni oedd ffocysu ar beth sy'n bwysig i ni. Um, a dwi'n meddwl un o'r pethau, to, yn amlwg mae teulu a ffrindiau pethau'n yn hynod bwysig, ond un o'r pethau sy'n bwysig i ni ar gyfer ein iechyd meddwl a gorfforol ydy fynd am dro bach, a mae'n rhywbeth, e, fel ti'n dweud, rhywbeth eitha syml i wneud, so, ti'n meddwl, angen par o sgidiau hanner da, a wel, fel mae'n fel mae mynd fewn i'r hydref ag eia, felly jacket cynnes a felly chydig bach mwy o, o ddillad, ond um, yeah, mae o'n rhesymol syml i gallu fynd am dro. Um, a wedyn jyst darganfod llefydd, llefydd newydd, a dwi'n gobeithio Um, so, I fi y peth bwysig ydy bod ni yn parchu'r llefydd lle da ni'n mynd am dro yn, yn anffodus. Mae yna lot o bethau wedi bod yn y newyddion am pobl yn mynd fyny'r wyddfa, lot o sbwriel o llefydd lle mae pobl yn cerdded o bethau. Mae hwnna'n hwnna mynd i ddigwydd yn amlwg. Swn ni'n dychmygu mae lot o'r pobl sy'n mynd i fod yn y sefyllfa yna ydy pobl sydd ddim yn um, gyfarwydd efo'r byd natur a gyfarwydd efo'r efo awyr agored. Dwi'n mynd â bag sbwriel sbar efo fi bob tro dwi'n mynd am dro, dwi'n pico un neu ddau peth, Cos nid yn unig dwi eisiau gadael, gadael o fel nes i ffeindio fo, dwi eisiau gadael o'n well na nes i ffeindio fo mewn ffordd. So, so mae hwnna'n rhywbeth eitha neis a mae hwnna'n cyfrannu wedyn i'r cymunedau sy'n byw yn yr ardaloedd yna hefyd. So, trwy gadw'r lle'n lan a neis, mae'n ma ma cadw o'n lle braf i fynd a gallu mwynhau. So, um, so yeah, dwi'n meddwl mae rhaid i ni ddysgu sut i barchu natur a ddysgu sut i fynd allan a so, diolch yn gymlath, mae'n eitha, mae eitha hawdd i wneud hynna, ond ie, yeah, mae o'n bwysig ar gyfer iechyd corfforol a iechyd meddwl ni, a mae, yeah, mae rhaid, da ni'n dibynnu arno fo, a da ni ddim yn sylwi hynna, da ni'n gweld ein hun fel, o, mae natur draw fan hyn, a da ni fan hyn. Ond, so, da ni, da ni, mae yna gymaint o astudiaethau sydd wedi cael ei wneud o rhan iechyd meddwl, a mae natur yn, diolch yn just yn rhywbeth neis i wneud, mae o'n, mae o'n hanfodol i ni fel, fel bodau dynol er mwyn ein iechyd ni. Hmm.
A mae yna... Dwi'n licio beth sy'n dweud fanna bod ti wastad yn mynd â bag efo ti i adael o mewn sefyllfa gwell. A mae hwnna'n... ti'n gwybod, lle bynnag da ni'n mynd i gerdded yn yn ardal, da ni'n gweld falle mwy a mwy o sbwriel, yn enwedig yn ystod y pandemig, mae o'n i'n sylwi mwy. Dwi'n meddwl o'n i'n sylwi mwy wrth gerdded, achos ti yn sylwi mwy ar wrth gwrs, i ti ail ymweld ar rywle fwy nag unwaith, falle gyda ddim yn rhywbeth ti'n neud yn gyson mynd am dro yn yr un un lle o hyd, fel, ond yn ystod y pandemig, o'n i'n sylwi mwy a mwy faint o faint o rubbish rili o'dd yn yr afon wrth ymyl Machynlleth fan 'yn a faint o bobol o'dd yn taflu pethe trwy ffenestri ceir yn amlwg ti'n gwbod a a bobol yn amlwg wedi dod yn bell ac wedi'n taflu'r sbwriel yna achos dwi'n gwbod bod y siope 'na a'r llefydd bwyd yna ddim i ca'l yn yr ardal yma ti'n gwbod a mae o'n mae o'n drist gweld y dinistr sy'n digwydd ond ie ma'r syniad 'na fynd â bag efo ti bo' ti'n neud gwahanieth i fyd natur ond hefyd yn neud gwahanieth i dy feddwl a a dy gorff, mae hynna'n mae hynna'n bwerus iawn dwi'n meddwl. A o' ti'n sôn fanna am dymor yr hydref, o'n i'n mynd i ofyn i ti wan achos falle bod ambell i un o'n ni'n meddwl o mae tymor yr hydref mae'n twyllu gynnar, mae tywydd yn troi, a ni jyst eisiau swatio mewn a cwtio dan flanced yn y soffa. Ond mae mor bwysig i ni amser yma'r flwyddyn hefyd o, da, o ran yn iechyd meddwl ni i fynd allan yn dydi ac i mynd i brofi byd natur, fel mae'r lliwiau o'n amgylch ni'n newid, a mae yna gymaint o ddileit allwn ni gael yn ystod y tymor yma a'r gaeaf hefyd yn does, Bran? Ie, yeah, yn bendant, mae'r ma goleini yn ystod y gaeaf yn wedig yn rhywbeth rili, really, rili really arbennig, dwi'n meddwl. Os, os, os, yeah, mae, fydd ffotograffwyr yn deitha ti, maen nhw'n disgwyl am tymor y gaeaf i mwyn cael y lluniau rili really dramatig na, hyd yn oed a hydre, fel ti'n dweud, efo'r lliwiau. Na, dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig. Un o'r pethau dwi wedi bod yn trio wneud efo gwaith ydy rhoi bwcio amser cinio allan yn y calendr yn aml o awr, a wedyn mae hwnna, a dwi'n gorau gadael y tŷ, dwi'n fforsio'n hyn i gadael y tŷ, a mynd am dro hyd yn oed, mae jyst yn hanner awr, be bynnag, jyst dos allan. A wedyn, fel, fel ti'n neud o drosodd a drosodd, mae'n dod yn rhywbeth ti'n mynd i drwy'n meddwl, ond o ia, o, dwi, a mae'r cinio ar, o, na i jyst mynd pigo'r am dro bach, a mae'n mae rhywbeth Ie, yeah, sydd yn dod â mwy, mwy fwy naturiol, cos ie, yeah, mae ma, ma golau dyd, wel, ie, yeah, dwi bendant yn cael ei effeithio pan mae'n mynd yn, yn dywyll yn gynnar, dwi'n dwi gallu stryglo weithiau, dwi'n ffeindio fan eitha anodd. Um, ond ie, yeah, dwi'n meddwl fatha mae'n mynd allan am dro yn ystod y, go, yn ystod y golau dydd, neu weithiau dwi'n dechrau gweithio yn gynharach, so mae gennym fi efallai cymryd brec cinio chydig bach hirach na garfa neu rhywbeth i wneud y fwyaf o'r golau dydd hefyd. So, ie, yeah, mae'n gorfodi, gorfodi ti i fynd, i fynd allan fel yna. Ond um, Ie, yeah, mae yna lot o llefydd a hyd yn oed pan mae wedi bwrw glaw, so, os ti'n mynd i gweld, os ti'n mynd i weld yr afonydd a pethau, mae mwy dramatig, mae'n rhywbeth eitha pwerus am gweld natur yn, yn, yn yr ystod yna. So, o'n i'n arfer mynd am dro yn aml i, pan o'n i'n rhyngach, i, um, i Abergyn Gregyn, mae yna rhaeadr anhygoel yna, a yn y geia, pryd oedd wedi bwrw glaw, ti'n cael diwrnod chydig bach fwy sych, yn mynd i gweld y rhaeadr, o, oh, mae'n Mae'n gret, a mae'n rhywbeth hefyd am sŵn y dŵr yn, yn, yn disgyn a'r, ar sŵn yna. Mae'n ma neud rhywbeth i dy feddwl di rhywsut, mae'n ma ma ymlacio ti. Os ti'n cael hmm. mewn iddo fo, ti'n mynd gallu, mae'r sŵn mor cry, ti'n mynd gallu meddwl am y byd arall hyd yn hmm. oed os ti eisiau. So, ie, yeah, mae'n rhywbeth really, really hyfryd am hynna. Wedyn, Mae'r ma gaeau yn amlwg efo'r machlud hael a deffro'r uh, wawr yn, yn, yn gallu fod yn adegau eitha arbennig. Mm. A wedyn, so, fatha, mae eira i'r plant a'r teulu, so, mynd allan o'r eira yn rhywbeth, i'r teulu gyd, y cael bach o hwyl, so, yn amlwg, bach yn ofalus, so, beth lle ti'n troedio. Ond, ie, yeah, ti yn gallu cael lot o hwyl adeg yma'r flwyddyn. A be wnei di ffeindio wedyn ydy pan ti yn dod nôl mewn i'r tŷ, mae cynhesrwydd a cael rhywbeth, uh, to, cael bach o maeth, cael rhywbeth flasus i bwyta rhywbeth mm. wedyn. Ti'n teimlo fatha bod ti, bod ti'n heiddi fo rhywsut, mm. uh, uh, a fel treat bach. Uh, neu, neu cael, cael sioclad poeth neu sŵp neis, so, neu yeah. cawl neu beth. Um, yeah. A mae'n yeah, mae just blasu gymaint yn well wedyn hefyd, so mae o'n bendant yn werth, werth i wneud i fynd allan. A mae 'na rywbeth fanna am ti'n gwbod pan ti'n cerdded yn y glaw neu pan ti'n cerdded mewn tywydd garw neu hyd yn oed pan ti ddim yn cynllunio mynd am dro yn y glaw a ti ca'l dy ddal yn y glaw dydi o'n deffro dy feddwl di a deffro dy gorff di a ti'n teimlo m- yr un peth efo nofio gwyllt ag yn y blaen ti gwbod ma' jyst bod allan yn yr elfenne 'ma yn yy Mae o wir yn yn deffro'n synhwyrau ni dydy, a mae'n ei lles weithiau, mae ngŵr i'n ni'n joio mynd i redeg yn y glaw er enghraifft, dwi, dwi ddim, ond uh, ie ti'n gwybod, dydy o ddim i bawb, ond dwi wedi gweld yn hynna'n yn y gorffennol yn cael y nal allan yn y glaw ac yn dechrau chwerthin achos mae'n eitha doniol achos sy'n byd allu di wneud amdano fo ac actually fyswn ni probably ddim wedi dewis mynd allan i gerdded yn y glaw ond dwi'n teimlo'n fel plentyn eto o'n i'n yn, yn gyffroes ac yn e- jyst yn effro, y corff i gyd yn effro a'r meddwl, ti'n gwybod? Ie, yeah, bendant, so, yeah, dwi'n rhaid fath, dwi'n dwi, dwi caru, fatha weithiau, dwi'n dwi bo, fatha os dwi'n bach yn fatha sadistic, ond dwi'n edrych ar y twydd, fatha pan mae'n twydd garw, dwi'n fatha, yes, o, gallai fynd allan i cerdded. So dwi'n offi cerdded ar lan y môr pan mae'n mae bach o'n wyll a ti'n gallu gweld y tona a teimlo'r a jyst cael awyr iach neu ie, yeah, dwi'n offi bod yn y mynyddoedd, a dwi wedi cael yna allan yn y mynyddoedd lle mae wedi bod yn reit gwyll a cyn bellach bod ti'n mynd rhoi dy hun mewn sefyllfa lle ti, ti, mae yna risg mawr i ti neu mae yna, neu mae yna perygl a ti'n call am y peth. So, ti'n gallu rili really mwynhau dy hun allan yn, yn, yn, yn to, teimlo rwy'r fel mae'r dy wynaf di neu Neu, ie, neu dwi wedi bod allan efo cenllus, dwi'n cofio efo ffrind yn mynd allan i cerdded, a oedd a storm enfawr o cenllus yn disgyn. A dda yn ni'n gorwedd um, ar y llawr, oedd gennym ni'r ger, os oeddwn ni'n iawn, um, oeddwn ni ddigon gynnas, oeddwn ni'n saff, oeddwn ni jyst yn chwerthu, cos oedd, oedd, oedd o jyst mor pwerus, oeddwn, oeddwn ni, oedd y gwynt di dod i fewn, oedd o, di, to, oedd, oedd ti'n methu sefyll i fyny, oedd y gwynt mor gry, a oedd dda ni jyst yn gorwedd lawr yr awr yn chwerthu am ryw hanner awr, ddi stop. A hwnna, hwnna sy'n neud y stori wedyn pan ti'n mynd ar diwedd y ddydd, hwnna ti'n cofio, a ti, Oce, okay, fatha, gweddill oedd aeth gyda, gallai, gallai bron ddim cofio beth nath ddigwydd yn union, oedd o'n teith fatha eitha cyffredin, ond mae'r moment yna rhywbeth na'i byth anghofio, a rhywbeth nath ni rhannu'r moment yna, a just, yeah, just cael bach o hwyl a peidio poeni amdano fo, ti'n meddwl, mae o werth bydd soddi os ti'n byw yng Nghymru mewn dillad call os fedri di, a yn lwcus, ti'n meddwl, mae yn, yn, yn amlwg oedd prisiau ger mynydda yn arfer bod yn rhywbeth oedd, oedd, oedd yn ddrud iawn, ond mae prisiau wedi dod i lawr rhan. So, da ni yn gallu buddsoddi mewn pethau, dio ddim yn gorau costio lot fawr o arian i ti cael rhywbeth hanner call, a mae o, mae o werth o, cos y bydd wneud i gael allan ohono yn y pen draw yn, yn, yn, yn gret. Ond ie, yeah, na, dwi, dwi wrth y modd bod yn yr amodau gwahanol. A, a mae'n newid lle ti'n gallu mynd ar yr un taith cerdded 100,000 o weithiau, a mae'r amodau a yr tymhora yn newid popeth a ti'n gweld o fel gweld o'r newydd bron bob hmm. tro t'mo' yn amlwg mae'r taith ddim ddim yn newid gymaint yna ond ma' 'na jyst pethau bach fel ti'n dweud ti'n sylwi arnyn nhw, ti'n clywed yr adar o be' 'di'r aderyn 'na? O be' 'di'r coedan 'na? Be' 'di be' 'di'r sŵn yna? O o'n i'm 'di sylwi ar y sŵn yr afon fanna, 'c'os dwi'n cymryd o'n ganiataol bod yr afon yn neud sŵn ond weithiau jyst just hefyd eista lawr a just cymryd o'i gyd i fewn, cael dy lygad, ti'n gwybod, fatha, mae yna lot o pethau um, sy'n, sy, mae pobl yn sôn amdano rhywun, fatha, mae yna forest bathing a'r stwff yma sy'n rili really dda i eich meddwl pobl. Cael dy lygad eista lawr, cael dy lygad yn rhywle a just grand o'r sŵn. A ni wedi clywed pethau oedd ti ddim, cos oedd ti rhy hmm. brysur yn edrych ar rhywbeth arall, ti'n gwybod, fatha, a just cym, cymryd yr amser 'na dwi me'wl a dyna dyna sy yn bwysig ar gyfer iechyd meddwl ydi cymryd amser i ni'n hunan a neud beth sy'n neud ni'n hapus a neud i sylwi ella mynd am dro t'mo' ella ella 'di mynd am dro ddim ydi'r peth ti'n hoffi neud ond ella dos efo ffrind a wedyn ti 'di rhannu moment a ma' hwnna'n wbath 'dan ni gyd yn hoffi hoffi neud o foment i gilydd so ie mae o mae o ddim o rheidrwydd jyst am mynd am dro mae o'n so ti'n gallu gwneud o mewn amryw o ffyrdd sy'n sy gallu gweithio i ti. Fantastic, na, cyngor da fyna. A um, cyn i ni gloi falle, um, o'n i'n mynd i holi ti am the top tips di mewn ffordd i bobl sy'n eisiau mynd allan i gerdded o ran diogelwch, lle fydd i fynd, lle fydd i beidio mynd falle wen yn ystod tymor y geia, achos mae gymaint o fel ti 'di sôn yn y newyddion y bobol yn yym ca'l damweiniau ag yn y blaen a ma' isio ni fod yn ofalus yy a a 'dan ni'n lwcus iawn yma yng Nghymru mae gynnon ni gymaint o lefydd anhygoel ar garreg y drws on' ma' isio ni fod yn synhwyrol yndoes hefyd achos ma' pethe'n gallu newid yn sydyn felly elli di rannu dy dy gyngor di falle ar gyfer pobol sy 'di ca'l 'u ysbrydoli ŵan i fynd allan i gerdded? Ie yeah, bendant.
Um, mae yna wefan rili really da. Um, me, I mentro'n gall ydi o, Be Adventure Smart. So mae, mae werth edrych ar hwnna. Mae'n gofyn tri cwestiwn i ti. Wyt ti'n gwybod beth i'r tywydd? Ddim just beth i'r tywydd. To, os ti, os ti yn ganol Llanberis a ti eisiau mynd fyny'r wyddfa, mae'r tywydd yn mynd i fod yn wahanol iawn yn Llanberis a fyny'r wyddfa. So gallu fod yn ddwrno braf pan ti'n cychwyn, ond pan ti ar y topiau yna, mae'n gallu fod yn wahanol iawn. So mae'n just gofyn y tri cwestiwn yna. Oes gen ti'r ger ti angen i fynd ar y taith gerdded yna. A oes gen ti'r dealltwriaeth hefyd i fynd ar y taith gerdded yna? Twm, fel o'n i'n dweud, mae rhai pobl, twm, mae yna rhai llwybrau sydd yn glir a twm, mae wedi cael ei marcio, mae'n rili really hawdd, ond weithiau ti angen map a cwmpaw, twm, mae'n dibynnu ar be di sgiliau chdi a, a, a gweithio o fewn y, y, y, be sgen ti o rhan dealltwriaeth, dwi'n meddwl, a mae yna, mae yna ffyrdd gell di ehangu neu hynna, ti'n da ni'n rhedeg cyrsiau a fforddiant fel yn deud allan map a pethau, so os ti eisiau dysgu'r sgiliau yna, mae o'n bosib hefyd. Ond ie, um, yeah, sticio i, i, i be ti'n teimlo'n gyfforddus rili really, yna chdi dy hun a dos a ffôn efo, to, dwi wastad yn mynd â ffôn efo llawn, tywed, o llawn batri a mynd a un o'r chargers bach na os dwi'n mynd am dro hir hefyd, rhaid gom bod yna wbath yn digwydd a ie, yeah, dwi'n mynd a, ie, yeah, sy'n ni'n mynd licio dangos y mag, mae mag i'n huge, cos dwi'n mynd a, dwi'n mynd a ger sbar hefyd, cos mae di digwydd i fi lle dwi wedi ffeindio pobl eraill ar y mynydd mewn traffarth hefyd, a dwi wedi gallu helpu nhw allan, a mae hwnna wedi bod yn, rhywbeth eitha neis, ddim bod fi wedi bwriadu wneud hyn ar y dechrau, ond um, yeah, mae he, ma, yeah, ma wedi digwydd i hefyd bod lle dwi wedi colli het, twa, ni wedi tynnu het i ffwrdd, gwynt mawr yn dod, het yn mynd i ffwrdd, a lwcus bod gen i fi yn sbar yn y bac wedyn jyst i, i roi ymlaen lle. So ie, yeah, so ni'n dweud, um, yeah, mae ma lot o'r cyngor ar, ar, ar-lein ar, ar, ar uh, mentro'n gall yn, yn peth rili, really, rili really dynyddiol. Um, a sy'n ei dweud, ia, so, os, os ti'n mynd hyderus, dos efo grŵp cerdded, mae'n ddigon o grwpiau cerdded, so, mae Ramblers yn amlwg efo grwpiau cerdded, mae yna grwpiau cerdded ar hyd, ar hyd y lle i gyd, a mae yna lot o llefydd gret i fynd, neu yn y geia, ella, so, os mae'r tywydd yn garw, neu os mae'n edrych yn garw, paid a mynd fyny'r mynyddoedd mawr, dos, dos am dro ar hyd yr arfordir, neu dos i'r lan am môr, neu rhywbeth, so, mae yna ddigon o llefydd hyfryd i fynd am dro. Dwi wastad yn offi mynd i Niwbwrch neu Ynys Llanddwyn neu rwla ti'n edrych yn ôl dros y mynyddoedd a so hyd yn oed pan mae'r tywydd yn garw mae dim cweit mor ddrwg fel arfer lawr lawr ar y traethau neu Harlech neu rwla fel yna sy'n lle dwi'n hoff iawn ohono fo i gerdded. Um, so ie, yeah, ma ma da ni'n lwcus, mae gennym ni ddigon, ddigon o dewis o llefydd da i gerdded a so mae yna lot o wybodaeth ar-lein, mae yna wefan Ramblers, mae yna apps, o'n i'n edrych ar app oedd, oedd y mrawd, neu jyst, uh, jyst cael sgan yn sydyn o'n all trails oedd y mrawd wedi bod yn dynyddio, a diom yn rili really cerddor mawr fatha fi, so mae o'n, mae o'n bach o wahanol, so mae yna lot o apps am, am ddim a ti'n gallu cael golwg ar hynna, ond yn amlwg paid â gor-dibynnu ar technoleg weithiau at yn i'n dweud, cos batri ffôn yn mynd a wedyn ti mewn, ti mewn traffath mwyaf sydyn, ond ie, yeah, mae llwybr arfordir yn gret, mae wefan nhw efo llwyth o wybodaeth ar llefydd i fynd, mae'r ma parciau hefyd efo, efo llefydd lle maen nhw'n dweud o'r llwybr, llwybrau mwy hygyrch, so diolch yn gorau fod yn llwybr i ben mynydd, so ie, yeah, hen ddigon o dewis yna, a ie, yeah, mae'r ma we, ma wefannau mae'n bob man efo gwybodaeth gret yn enw. Fantastic.
O, diolch o galon i ti Bren a dwi mor ddiolchgar i ti am ysgogi ni, dwi'n meddwl. Ti 'di ysgogi fi bendant ŵan, cyn i fi gael bwyd i fynd allan am dro bach. Um, a diolch am rannu dy brofiad hefyd a, a rhannu sut mae o wedi helpu ti o ran dy iechyd meddwl hefyd a dwi'n siŵr bod yna gymaint o'n ni'n gallu ddiethu efo hynna. Felly diolch o galon i ti a, a pob lwc i chi efo'r gwaith yn Ramblers Cymru uh, a byddwn ni'n edrych ar